Welwch chi pa mor bert oedd y canopi yn fanna wrth i'r haul befrio trwy'r dail. Maen nhw'n newid lliw os dwi'n symud y tug at yr haul. Welwch chi fe? A dych chi'n gweld y patrymau o fewn y dail. A be o'n i'n meddwl falle ar ôl mynd nôl Ai a pobl y ddail hefo fi i gael syniadau o sut swn i'n gallu ail greu hwnna gyda phaent? Dych chi eisiau trial e? C'mon de, dewch, wnawn ni gael go. Ar ôl gweld yr olygfa bert iawn 'na o'r dail a'r haul yn dod trwy canopi, dwi am ail greu hwnna mewn peintiad a paratoi'r offer, nawr te, be sy angen arnon ni, gwahanol fathau o brwshys paent, dwi 'di dod a Yn dda idda'i ddeilen bach i gael lliw a goed a pha ffurf y goeden nathon ni weld ar dail. Brwsh mawr, a wedyn gwanol fathau o baint, rhan fwya nhw'n lliwiau gwyrdd, chydig bach o felyn fan hyn. Wedi gymysgu'r paint, pensiliau lliw, a wedyn, dyn ni'n mynd i iwsio glid Copidex, achos mae hwn yn gwrthsefyll dŵr, gewch chi weld beth sy'n digwydd mewn munud pan dyn ni'n defnyddio fo. Reit, chi'n barod? A dwi am osod y glud yn y canol achos oedd yr haul yn pyfrio trwy yn fanadoedd. Felly dwi'n mynd i osod e allan mewn ffurf fel sa plydra'r haul yn dod o'r canol. A wneud hwn reit fras yn sydyn. a oedd y plydra'n ymestyn lawr i lawr y goedwig, felly dwi'n mynd i wneud llawr y goedwig le dwi'n sefyll fel petai fan hyn. Hi. Mae hwn yn cymryd tua 5 munud i fynd yn sych. Felly tra bod hwnna'n digwydd, dwi'n mynd i ba baratoi'r paint nawr. Estyn hwn, y palet, a dwi'n mynd i estyn rhoi lliwiau yn fan hyn. Felly gwyrdd, tywyll, gwyrdd gola, a dwi am gael gwyrdd canolig hefyd o rywle. Yna ni. Hwna. A wedyn, dwi am edrych yn arbennig ar ffurf y siap y dail. Felly dwi'n mynd i gwneud gwneud rhai sy'n mynd i esgus bod nhw yn eitha agos at yr blaen. Felly cymysgu'r gwyrdd, bach o ddŵr, a dwi'n mynd i osod rheina fel petai nhw'n reit agos at le o'n i'n sefyll. A wrth agosáu, no, maen nhw'n dywyllach wrth iddyn nhw fynd yn agos i'r canopi, a nhw'n o leiach yn doen. Felly mae hwn yn reit dywyll. Dwi jyst yn mynd i wneud hyn ar ei ben e. A beth chi'n neud gyda pensiliau lliw, tra bod e'n lib, ydy gwneud yr weithien yna, oedd yn rhedeg trwyddo fo. Os ydych chi'n gweld o fan hyn, os na i edrych ar y weithien, maen nhw yn mynd am i fyny fel nad ydyn. Mae hi yn fras a maen nhw'n ymuno ar yr ochr arall fel yna. Dwi eisiau gadw hwnna i sychu. Ond dwi'n mynd i wneud yr amlinelliad hefyd.

Gadl y paent i sychu chydig bach, a mae'r glid copi decs ma'n athon ni roi lawr reit yn y cychwyn wedi cychwyn sychu. Felly dwi am ddangos chi be dych chi'n gallu neud hefo hwn wan. Yn rhwbio'ch bys yn erbyn e, a beth sy'n digwydd ydy mae'n codi i fyny a datgelu y papur gwyn oedd oddi tan o. Ac ar ôl tynnu'r glud i ffwrdd, a'r paentiad yn edrych yn fywiog a'r haul yn tywynnu trwy'r canghennau a'r dail, mae gobeithio gewch chi hwyl arni yn creu paentiadau brysiog a llawn egni, a mwynhau mynd am dro yn y goedwig ar yr un pryd, a gweld be mae natur yn gallu cynnig.